Ini kama mdara remember kuti mdara ka indakarwa hondo mdara. I must be president. Mdara eh, ndiri mupresidium ndiri wovet ndiri mupresidium ndinoda kuti nditore chigaro ichocho ndimhanye nacho mdara chobva chanzi chigaro chakutorwa zvondiri yachinja ukaona nzara takatamba mberi kuchitambwa masalad ana stan vachirira nzara yabotsora takatamba isu botso waifamba netsoka kubva kunoku uchienda kuangel voice eso yesu kuti unorekodha song netsoka uri kuri kune masalad wobva waitaara 3 4 5 hours wakagara wakagarira studio chaimuka muine masalad muine masalad Teme anonzi studio chaivo magetsi acho connections dzacho tanga kunetsa zvitsva nemaproblems andikuona manje unzi dzoka mangwana dzoka mangwana apo unenge usina kana mari yetransport nzara botso at that time kuona music it was hard yeah, man. i remember time atakatombofa tichida kuconfronta wikiti yeah, man. kuti atitisewo zvinhu yeah, man. tikafamba kuenda ukambozinonetsoka

savapfana vasina kurwa hondo yedhanzi mdara nhasi venzi dhanzi dzakupinda maridhim esalad nhamo yatakaona kuti tibvise dhanzi kumasalad mdara yake kaoma saka lalo auya ari kumamira masalad lalo right now ane masingles manyowona ari kugadzira namalon t malon t ya big op selector gavi badman taylor

we sing things as it is andika ghetto gospel as it is in the garrison do kuzviunfolda kwatinozviita that's why sometimes now maproducers angu inini vakutondibatsira kuti lalo ona kuti wareuta song andika ngaibva itwa neradio edit pazvino ichiburitsa sezvazviri i express as it is handivanze kani kuti hanzi ndivanyara kuti vandi bebi waina chichichichianonyara
unogona kuti was it like it helped eh, vanhu vakaita sana fantan kuti vaaplifte dance on community since vanga vari vanhu amadrugs and possibly sex bcause vanhu ndo zvavaiunganira sterek sterek mangoma azoya after

eh, vanhu vanobhema because I'm not afraid of any policeman so I, I, I ndotaura zvandozwa kuda ah. vanhu vanotobhema banje vanhu vanopisa dombo andika vanobhema moko but I'm proud kuti ini handibheme makatoza unozvigumwa izvi hazvinobva zvamubata mugo lala asitambeza mugo pamuromo not even once carling is my darling unzwa ndozandodhakwa nazvo kana paredio andinyari zvitaura kuti eye ndozandodhakwa nazvo so what handilalabhemi andika saka kuna vanhu akaita sarivalo vasingabhemi asi vaitoenda kudancehall for the love of dancehall ehe not for the love of drugs eh, vemadrugs variko veaso variko kechi kechi futi iriko kaudancehall waiza mdara saka i can't he got the corporate world behind him now waiza fantan is now a brand handika sa ndikataura kuti drugs ka vamwe vanhu vangotomupapira izvozvo handika wes iye iye basa basa pacha ndikasingatotengesei madrugs acho aitoridza rege dzake but paya pandina kutaura kuti back then he was a boy amana handika and medida chu ndichisimbisa chi basa rake akatovhunduka kuti ah, kulolo unotikwadzisa chijaisa but back then and at the same time love of dance awo yenge iri maari anditi but tiri palevel rekuti tikasangana andike kuti mhoresani you see how, how bad it is kuti we stay just a kilometer from ini ndogara aya unotike kilometer 500 meters from qsport ndokutori neok yatinotenga chingwa kumaraini ikoko ndo kwayambutsa vapfana vanobva kuchitungwiza vanobva kupi budiriro vapana vese vana enso vapana vana bhazuka vana pumako vana angu ibatone vese vanouya kumbare vachirekodha mugeto mangu inani vachitambiri but in the next, in next door neighbor and I'm, I'm not that privileged yondiweke ikoko and the, the war is even dangerous kusvika palevel rekuti tikatoonana its better you keep your words and i keep my words because tikatoburitsa mawords ayo tichaburitsana achi asiriwo saka it's, it's, it's bad wacha it's bad kuti tinorarama life yakadaro bcause nhasi kana pana pakanzi patsva kana iko kwatsva ndini munhu wekutanga kuti nane mvura unodzima pana pakatsva ndewa ndotanga unodzima pamwe usati watombobva kuota fo usati wasvika kunoku ndovanenge watidzima moto iwo uya neighbors zania but handiri kuti ichi ikoko even if i get an invitation right now Ndisingazive kuti what future might bring. But so far hangu ini ndakati ah ini I go where I am celebrated not tolerated. Ndine ego, ndine pride to protect as a man. Waiza. Saka tikuitawo zvinhu zvedu right now. So kaucha wabvunza yeye kaucha irimo andika Kauzha irimo but I can't sort ivo ndovano display kauzha. Ah. We the people, we the fans. Panonzi yeye kudanzo kune ma drugs, haasi ma artist ane ma drugs muhomwe, ma fans ndo ane madombo muhomwe. Kunzwa? Eh, ma fans ane dombo muri muhomwe. Ndandikuona mdara. Saka zviri mudance awo zvese izvozvo.

Let's protect. Asi kuti dhanzo ipersonalizwe iyo itwe mubedroom yemunhu kuti dhanzo ndeyangu nemukadzi wangu so tisingadike izvozvo saka ini mdara ine as the father and im here to defend dhanzo once again chino zvinorwadza baba mdara kuti mukasenzera vana venyu mogadzira minda yevana venyu moita sei musati mafa vakutotengesa mota dzedzi vatoma rombe pamwe wakaromba kuti uvachengeti utenge mota idzodzo nyoka dzawakadya iwe vakutoparadza unoda sa zvinorwadza saine is the father of, of this of this era this generation because right now wicked yeah, man big up foundation father waiza pananozere mudhara kuti unounderstand african traditional religion atr kana uchiunderstanda tine chinhu chinonzi sikarudzi toti tateguru toti sekuru anoda right now winkid and takumutoresa sikarudzi and kana wasikarudzi iwo kazhinji munhu anobuda mudzimu anodzoka semudzimu mutateguru kana sekuru bcause ndiani kachine vana vachiri padhuze sikarudzi akuri angotonga ari

you can't talk of hauna chaunotaura pasina kudlala unonyepa unenge uchinyepera vanhu because hapana tist asina vhura friend panapa achida help from lalo okay
hapana asinga asina kubvira inspiwa nalalo unzamdara eh. pana asina kuramba wisho i want to be like lalo pano kwete mbare wemuzimbabwe vese vemuzimbabwe vese vambokorira ezvinezve vese
ngataurei danso bcause vanhu vanoti danso ine chimbare mbare mukati eh.
yakatomhekei nechitungwiza tungwiza mukati chitungwiza yakatombopisa dhadza rikifaya gaspioriya Ladies kwanda yakadai kana chitungu taitobva kuno kuchienda kuchitungizwa kuita maridhimu tichienda kuchitungizwa kwakwetiki nekuva kune dhanzi kusviko zvazochinjwa ona uchisina mbare mbare and ndizvo zvondara remember ona ndara chinonzi zimbabwe ane iharare chinonzi harare imbare chinonzi mbare imajubeki Heart of Bari. Ndopatakagara paugara pana panonzi Majubik. Andika wave the rank yamunoziva yo yo gara poere tine rengi yamunoziva yemabhazi tine musika tine okay zvezve zviri kumbari zvamunoti kumbari kune zvinhu zviri kumajubek ndo patiri ndo kuna lalo ndo kune bere lalo foko foko saka chimbare mbare totochida ngachitoramba chitoripo eh, mbare mbare wana zara tupa kupamba totochida ende that's why you see tikuchiprotecta mdara that's why you see i'm protecting maizi i'm protecting dancer i'm protecting mbare i'm protecting zvese mdara Aja. Saka big up ma contributors ese. Andidika. So right now mdara. Ma promoters yaje. Ano believe mdanzo wa mashoma. Andika tabe tine cheapest promotion watoto andika. But through covid chichichi ya mwana wachi behind the scenes andika. But none akaita sa Elder Shambari. Yoyo Elder Shambari Express Entertainment. Vamira ne dance zvinonakidza. tine boswellers boswellers vic fos futi boswellers vamira futi nedansa kumira nesu saka vanhu vakadaro dai vawanda vanosimbisa chi dansa dansa unais again haisati yapera we still have matalents akawandisa isusu time tichakwana kuti pass the button